Sou, léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Vertrieder vun der Press, mir kënnen ufänke mat eiser Pressekonferenz. Villmools Merci fir d'Gedold a virun allem e ganz, ganz grouse Merci fir Är massiv Presenz haut de Moien, massiv Presenz esouwuel fir eis Kandidaten a Kandidatinne fir d'Wahle vun der Chambre des Salariés, déi dëst Joer stattfannen. Mir hunn effektiv op Pressekonferenz opgeruff, fir der Press eis lescht Ligne droite vun dëser Wahlcampagne vum OGBL ze presentéieren. An dunn hu mer geduet, Mee dat kann ee jo net maachen, Ouni déi Leit, déi déi Walen do ausmaachen, déi Leit, déi an déi Walen do ginn, all déi schéin Gesiiter, Männer a Fraen, déi Kandidat a Kandidatin si fir déi Walen. An du hu mer ganz spontan hinne geschriwwen, Wann der Zäit hutt, kënnt der vläit laanschtkommen. An elo si si ganz zahlreich hei an ech si ganz frou dodriwwer an et mécht vill Freed, iech och hei ze gesinn. E grousse Merci. A si sinn och dono do, well mir hunn e klenge Patt dann organiséiert, wann Der nach vläicht Froen un si perséinlech hutt oder se einfach wëllt kenneléieren, vun alle Secteuren, déi vertruede sinn, fir nach Iech och zu Ried an Äntwert ze stoen. An dann natierlech awer dee gréisste Merci geet un Iech, lief Vertrieder vun der Press. Dir sidd och ganz zahlreich hei an dat ass wichteg fir eis a flott fir eis. A mir soen Iech Merci, datt Der do sidd, fir och Eis Messagen hei ze véhiculéieren, well jo, et geet ëm Wahlen an et ass vill ëm Wahlen gaangen an deem leschte Joer a mir hu vill Wahlen hannert eis a mir hunn nach Wahlen virun eis an iergendzwéi huet een d'Gefill, aus lauter Wahlen kënnt een net méi eraus an a leider ginn eis Wahlen, d'Sozialwahlen vun de schaffende Leit an de Pensionéierten hei zu Lëtzebuerg, net esou vill oft mediatiséiert an thematiséiert, huet een d'Gefill, wéi d'politesch Wahlen. A si ginn, si sinn och net esou in aller Munde, net jidderee weess iwwerhaupt, datt se stattfannen. A wat ass dat esou? An dat ass eigentlech ganz schued, well et ass net just eng weider Wahl, dat hei ass déi Wahl, wou déi Leit, déi zu Lëtzebuerg schaffen a pensionéiert sinn a geschafft hunn, kënne sech ausdrécken, eng Stëmm hunn. Dat ass déi gréissten demokratesch Wahl an eisem Land. An duerfir ass et, Voll derwäert eng Pressekonferenz ze maachen, fir Iech ze soen, éischtens, ëm wat geet et an deene Walen, wat wëll den OGBL, firwat steet den OGBL, firwat stinn déi Kandidatinnen a Kandidaten hei am Sall an, an zweetens, wéi drécke se dat aus a wéi enger Campagne. An duerfir ass dat e ganz grouse Moment an duerfir e grouse Merci, dass Der dobäi sidd. Mir hunn Iech ganz vill Material dohinner geluet. Do gesitt Der schonn e bëssen esou kleng Gadgeten, déi mer hu fir d'Kandidaten, an Dir gesitt awer, méi wichteg, d'Inhalter, Dat heescht, Dir hutt relativ druckfrisch do déi national Wahlbroschür fir d'Chambre des Salariés vum OGBL. Mir ginn herno nach zesummen doduerch, ëm wat et do geet a wat dra steet an esou weider. Dann hutt Der e klengen Dépliant iwwert, wat ass iwwerhaapt d'Chambre des Salariés a wéi wichteg et ass, dass d'Leit do matwielen. Och do gi mer nach drop an. An dann hutt Der nach en USB-Stick normalerweis do leien. Do si Saachen drop vun eis, dat ass elo net just e Gadget, mee do sinn och déi Dokumenter a Flyeren, Affichen a Reklammen a sou weider drop, déi mer Iech haut presentéiere fir, falls Iech dat interesséiert. An dat ass e bëssen de Start vun eiser Campagne an déi lescht Ligne droite, wéi gesot, fir d'Sozialwahlen. An 't ass e bësse wéi am Kino. Hei, ier de Film lass geet, giff mer eng kleng Reklamm weisen. An dofir giff ech bieden do de Spot on ze maachen an d'Luuten aus. Awer der braucht elo net mat ze schreiwen, ass einfach just e klengen e klenge Spot. Natierlech rëm den OGBL. Wat dat eis erëm wäert kaschten. Den OGBL, wat fir eng Plo, hein? Jo, exactement.
Fortschrittsbrems, Ëmverdeeler.
Déi Sozialromantiker wëllen eis just ausbludde loossen. An net nëmmen eis, mee och eis Kolleegen an d'Kolleege vun eise Kolleegen. An d'Kolleege vun de Kolleege vun eise Kolleegen. Jo, merci, 't ass gutt.
An och d'Kolleege vun de Kolleege vun de Kolleege vun. Eng Fro, Wat hu mir dovunner, wann deen OGBL déi Wale gewënnt? E bessere Kënnegungsschutz? La sixième semaine de congé. Oui, okay, also ausser dem bessere Kënnegungsschutz an déi sechs Wochen Vakanz op de Kanareschen. Mee wat hu mir dovunner, he? Méi Matbestëmmung am Betrib! Dat géing Iech gefalen, ne? Also, ausser e bessere Kënnegungsschutz, der sechster Congéswoch a méi Matbestëmmung, wat hu mir dovun? Jean-Marie, wat?
Gereegelt Aarbechtszäiten? Jo, eng besser Work-Life-Balance kinnt net schueden.

Wat hu mir dovunner, wann den OGBL gewielt gëtt? Den Index,
du Aarschlach!
Klengen Humore muss och dobäi sinn bei den. Bei engem Wahlkampf. An dat Witzegt oder och e bëssen Trauregt bei der Geschicht ass, dass mer dee Spot eigentlech schonn 2019 bei de leschte Wahle gewisen hunn an en nach ëmmer wouer ass an mer en dofir och haut nach kënne weisen. En ass eigentlech esouguer nach méi wouer ginn, wéi Der alleguerte wësst, vue que dass d'Pointe beim Index loung. An e wäert och wouer ginn. an den nächster, an den nächste fënnef Joer. Voilà, ech hu gesot, d'Wahlen, déi Sozialwahlen, déi sinn immens wichteg fir eist Land. Déi si wichteg fir jiddereen, deen hei beschäftegt ass, jiddereen, deen, deen hei schafft, a seng Famill, jiddereen, deen pensionéiert ass. An leider kréie se net ëmmer dee Stellewäert an déi Wichtigkeet, déi hinnen eigentlech gebührt. A mir schwätze vill an dësen Zäiten och vun Demokratie a vun eisem Lëtzebuerger Modell a vun der Wichtegkeet vum Sozialdialog an der Matbestëmmung vun de Leit. An et gëtt näischt méi Wichteges wéi eis Sozialwale fir déi dote Wäerter an enger Gesellschaft ze vertrieden. An d'Parlamentswale si wichteg fir d'Demokratie am Land, mee d'Sozialwale sinn eeben och genee esou wichteg fir fir d'Demografie am Land héich ze halen. An déi Wahlen, déi fannen, an Där wësst dat, mee net jidderee weess dat ëmmer, an dofir muss een et och erëm erklären, op zwee Niveaue statt. Dat éischt ass, datt d'Personaldelegéierten an de Betriber iwwer 15 Salariéë gewielt ginn. An déi Delegatiounswahlen, déi fannen am Betrib statt. Do geet een an deenen allermeeschte Fall physesch an e Wahlbüro an wielt een, an do geheit ee säi Wahlziedel an, an do sinn, Couragéiert Männer a Fraen, déi an hirem Betrib opstinn a soen, Ech setze mech gär an fir besser Aarbechtsbedingunge, fir besser Léin, fir eng besser Liewensqualitéit op der Aarbecht. An d'Aarbecht ass jo awer nun eemol dat, wou mer eis alleguerten eis meeschten Zäit vum Dag verbréngen. An duerfir gesitt Der schonn, wéi wichteg dat ass, dass en, D'Leit ginn, déi dat dote maachen, an dass sen déi Leit och gewielt ginn, déi sech fir den OGBL do opsetzen. Dat ass och, an do, wa mer vum OGBL, déi gréisst Gewerkschaft am Land, schwätzen, an dem OGBL seng, säi Poids vis-à-vis vu Politik a Patronat op allen Niveauen, am Betrib an och national, Wa mer vun deem OGBL schwätzen, ma deen OGBL, dat ass net seng Presidentin, dat ass net seng Geschäftsféierung, dat sinn net déi Leit, déi hei schaffen, mee dat sinn, dat sinn och seng Delegéierten, dat sinn natierlech seng Dausenden an Dausende Memberen, seng Militanten um Terrain, mee et sinn nach och virun allem seng Personaldelegéierten, an de Betriber. An ouni Personaldelegéierten an de Betriber ass den OGBL net dat wäert, wat e wäert ass. An ouni Personaldelegéierten an de Betriber hu mir och guer keng Méiglechkeet, Kollektivverträg ze verhandelen, besser Aarbechts a Lounbedingungen ze erkämpfen. Ouni Delegatiounen an de Betriber hu mir jo kee Kontakt direkt zum Employeur. An duerfir ass et immens wichteg an deem Rapport de force an an engem Asaz fir besser Bedingungen, dass mer gutt, staark, Delegéierten hunn, déi gewielt ginn all fënnef Joer. An duerfir ass déi Wahl ganz, ganz wichteg. Déi fënnt den 12 Mäerz statt a mir sinn do voll an de Preparativen. Natierlech si mer dat elo schonn eng ganz laang Zäit. Dat preparéiert sech net esou vun engem Dag op deen aneren. Dat ass eigentlech esouguer eng Preparatioun, déi iwwert déi fënnef Joer leeft, do soe mer och ëmmer no de Walen ass erëm virun de Walen, an do si mer am leschte Joer, loosse mer soe konkret, och am gaange déi richteg Kandidatinnen a Kandidaten ze sichen an opzesetzen an eis Lëschten ze completéieren. An elo si mer bal, bal um Stéchdatum vun deene Walen. Mee dat ass eng, eng wichteg Wal. Well hei geet et ëm d'Eingemachtes, hei geet et wierklech ëm de Präsenz vum OGBL an de Betriber. An et ass awer do, wou d'Wahlen dann oflafen a wou et sech ofspillt. Fir Iech do d'Gréisstenuerdnung e bëssen ze soen, also, wéi gesot, all Betrib iwwer 15 Salariéë muss eng Personaldelegatioun hunn. Den OGBL ass 2019 an déi lescht Wahlen eragaange mat 5.120 Kandidaten. A mer hunn 3.788 effektiv an Ersatzdelegéierten an de Betriber, déi gewielt sinn an déi e Mandat do ausüben. Dat heescht, mir hunn e ganz héijen Taux de réussite och vun eise Kandidaten, déi an d'Wale gaange sinn, a mir hu vill, Vill dausende Kandidaten an allen ekonomesche Secteuren zu Lëtzebuerg, wéi Der wësst. An dat ass e Risenopwand an dat ass eng Risenaarbecht, fir déi Wahlen och do korrekt iwwert d'Bün ze kréien an natierlech dann och ze gewannen. Et ass awer net, ech nennen déi Zuele well mer se interesséieren an et ass jo och normal, datt ee wëll wëssen, wéi vill Delegéierte ginn et dann an de Betriber, wéi vill Kandidaten huet een dann esou. Mee et ass keng mathematesch Gläichung, gell? An et ass och net fir ze soen, eist Zil ass XY oder fir ze soen, ab esou vill ass et gutt an esou vill net. Well, well d'Liewe sech verännert an och den Aarbechtsmarché sech natierlech verännert. An natierlech hu mer haut Kandidaten op Plazen, wou mer d'lescht Kéier keng Kandidaten haten, wat jo ganz normal ass. A mir hunn op Plaze keng Kandidate méi, well et einfach déi Betriber net méi gëtt. Och dat gëtt et an der Realitéit vun eiser Economie, wat jo ganz logesch ass. Mir hunn also och Fusiounen vun Entreprisen, wat dann dozou bäidréit, dass d'Zuelen sech änneren. A mir hunn nei Secteuren, déi opgaange sinn, nei Betriber, déi opgaange sinn, wou mer dann erëm nei Kandidate wäerten hunn. Just wat een eben haut, zum Stand haut ka soen, méi kann ech Iech elo net soen, wéi wäerten d'Wahlen ausgoen, leider, mee wat een zum Stand haut ka soen, Mir si ganz gutt ënnerwee, mir sinn zouversichtlech, den OGBL ass Présent an alle Secteuren, staark. Mir si iwwerall am gaangen eis ze preparéieren a mir hunn haut schonn, zum Stand haut, 600 Kandidate méi wéi et zu deem Zäitpunkt war virun 5 Joer, fir zum selwechten Zäitpunkt. Dann dat Zil ass eis, eis Majoritéit an eis Stärkt als gréisst Gewerkschaft am Land weider auszebauen, och bei deenen Delegatiounswahlen, dat ass natierlech ganz logesch. Nach eng interessant Zuel fir Iech, wou mer och oft gefrot ginn, ass, dass esou Sozialwahlen an d'Stärkt vum OGBL natierlech och vun der Stärkt vu senger Memberschaft ofhänkt. A mir si gutt ënnerwee bei der Entwécklung vun eiser Memberschaft a mir si ganz frou driwwer, Elo kann een natierlech soen, datt et och a Krisenzäite vläicht Usus ass, datt d'Leit éischter an d'Gewerkschaft ginn. Mee et ass näischt selbstverständlech, och bei der Entwécklung vun der Memberschaft. A mir hunn am Joer 2023 8.480 nei Memberen am OGBL gemat. Dat heescht, dat sinn 8.480 Leit, déi moies opgestan sinn a sech geduet hunn, Elo ginn ech an den OGBL. An dat ass déi richteg Plaz, an do gehéieren ech hin, a mir si frou, datt déi bei eis sinn. An duerfir hu mer och do, also si mer ganz, ganz optimistesch gestëmmt an zouversiichtlech, datt mer déi Wahlen uginn. Dat ass awer déi eng Wahl, an Dir wësst, dat ass net déi eenzeg Wahl, an dat mécht et e bëssen tricky, well dann hu mer, muss mer de Leit ëmmer soen, Neen, neen, et ginn zwou Wahlen. Déi aner Wahl ass déi vun der Chambre des Salariés, an déi ass net manner wichteg, well an der Chambre des Salariés, Do gëtt eigentlech déi Demokratie, vun där ech virdru geschwat hunn, och ausgedréckt op institutionaliséiertem Niveau. A reng, reng legal gesinn, gëtt iwwer d'Wal vun der Chambre des Salariés d'Kraaft vun der Gewerkschaft gemooss. D'gëtt jo do gemooss un der Stëmmenzuel oder de Prozenter, déi een erreecht, ob eng Gewerkschaft national representativ ass. An duerfir ass d'Chambre des Salariés och eng ganz, ganz wichteg Wahl fir d'Vertriederinnen an d'Vertrieder vum OGBL, fir dem OGBL déi néideg Kraaft a Réckgrat ze ginn an alle Kämpf, déi en och wäert nach muss weiderféieren, an awer och an allen Diskussiounen, an allem Sozialdialog op nationalem Niveau, wa mer an enger Tripartite sëtzen, an do eis asetze fir Fortschrëtt, de soziale Fortschrëtt, dann hu mer do méi. Stäerkt a méi Kraaft, wat mer besser gewielt sinn an enger Chambre des Salariés. Do ass et ganz logesch. Eise ganzen nationale Sozialmodell, dee grouse Lëtzebuerger Modell, vun deem jo vill geschwärmt gëtt, berout och op der Kraaft vun der Gewerkschaft an der Chambre des Salariés. Eis Representatioun an der CNS, an der CNAP, an allen Aarbechtsjuridictiounen, An aneren Institutiounen vun der Sécurité sociale gëtt iwwert d'Chambre des salariés determinéiert. Also gesitt Der do och, wéi wichteg et natierlech ass, dass, dass mer do eis absolut Majoritéit, déi mer hunn, behalen a weider ausbauen. Dir wësst och, dass d'Chambre des salariés nieft deem, där doter formeller, institutioneller Plaz, awer och ganz ganz wichtegen Acteur ass hei zu Lëtzebuerg, an dat souwuel op der politescher Ebene, well an der CSL gi mega gutt Avisë geschriwwen zu alle Gesetzesprojeten a Règlement-grand-ducauen, déi eis concernéieren an déi d'Leit betreffen. An do gëtt eng heeden Aarbecht geleescht an zesumme mat deene 60 Memberen an der Assemblée plénière an an den Aarbechtskommissiounen an am Comité gëtt do e ganz ganz wäertvoll politesch Aarbecht geleescht a sech politesch mat an d'Debatt agemëscht an doduerjer brénge mer och d'Interesse vun de Schaffenden an de Pensionéierten no vir. Dat maache mer awer och iwwert eis Konferenzen, iwwert eis Publikatiounen. Alles dat zielen ech Iech elo net op, Dir kennt d'CSL ganz gutt. An deen zweete Volet awer och, fir net ze negligéiere vun der CSL, ass dee ganzen LLLC-Beräich, dee Beräich vun der Formation continue, wou CSL en incontournabelen Acteur zu Lëtzebuerg ginn ass am Beräich vun der Formation continue an och a sengem Asaz vun der Formation initiale. An dësen Zäiten, an deene mer liewen, wësse mer alleguerten, wéi wichteg dat do ass an dass wierklech, wann Der eng Kéier d'Broschür kuckt, déi eemol d'Joer erauskënnt an och an all Haushalt verdeelt gëtt, gesitt Der, wéi divers déi Offer ass a wéi grouss och dee Beräich Formatioun vun der CSL ginn ass. Och dat ass e Grond natierlech, fir staark Vertrieder an der CSL ze wielen an domadder natierlech fir den OGBL ze wielen. Mir hunn do, Eng absolut Majoritéit kritt d'lescht Kéier, also déi hate mer jo scho virdrun a mir wëllen déi weider konsolidéieren an ausbauen. An dat hu mer alles an der Broschür geschriwwen. Dir gesitt dat, wann Der dat a Rou duerchbliedert. An natierlech gehéiert zu enger Wahlbroschür awer och e Réckbléck op, Wat huet den OGBL dann déi lescht fënnef Joer erreecht? An do hu mer eise Bilan hei gezunn. De Bilan hu mer gemäss eisem Motto gemeet, dee mer an enger Précampagne d'lescht Joer, Ufank oder jo Fréijoer d'lescht Joer erausbruet hutt, déi Der bestëmmt gesinn hutt, well se, et konnt ee se bal net net gesinn, se war iwwerall an alle Busarrêten an iwwerall hounge se, d'Affichen, a se huet geheescht, Pas de blabla, just des actes forts. Well mer wollten eben drop hiweisen, dass mir net just schwätzen, mee och maachen an ëmsetzen an och do drun erënneren, wat mer ëmgesat hunn. An esou nenne mer dann och eise Bilan, Pas de blabla, juste des actes forts. An dat, an do detailléiere mer e puer Punkten, déi mer dann erreecht hunn. Natierlech Net iwwerraschend, wäert Iech och elo net iwwerraschen, als alleréischte Punkt eis laang Lutte fir den Erhalt vum Indexmechanismus. Dir wësst, dass mer déi eenzeg waren an der Tripartite 22, déi gesot hunn, mir si géint eng Indexmanipulatioun. Mir hunn dofir vill misste kämpfen a mir hunn et da fäerdeg bruet, als eenzeg, déi sech deemools gewiert haten, mat der Solidaritéit vun villen aneren awer a mat groussem gewerkschaftlechen Asaz, Hu mer et da fäerdeg bruet, den Indexmechanismus erëm normal hierzestellen? Et muss een awer drun erënneren, dat dierf jo net vergiess ginn, wat deemools passéiert ass an där Tripartite. An ouni den OGBL a seng Oppositioun a säin Opstand och dogéint, hätte mer 7,7 Prozent manner Kafkraaft haut, well da wären déi dräi Indextranchen dono net méi komm. Erënnert Iech, un den Accord tripartite, dee gesot huet, mir maache just nach eng Tranche pro Joer a mir reportéieren eng Tranche. Den, d'Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun war och éiweg en OGBL-Sujet. Mir hunn dat schonn an den éischten Tripartiten, Covid an esou weider, opgeworf, dass dat muss passéieren, also och scho virdrun natierlech, a mir hunn e klengen Deel duerchkritt an der leschter Tripartite. Och dat ass e positive Bilan, och wann et natierlech nach net wäit genuch gaang ass. Dir wësst alles, wat nach kënnt, mee et ass awer en Deel passéiert. Mir hunn et jo dann och, och déi Decklung vun Energiepräisser, déi hate mir scho gefuerdert an der Kéier virdrun. An do kënne mer soe vu Gewerkschaftssäit, dat war eng wichteg Doleance an dat hu mer fäerdegbruet. An domadder hu mer et jo awer fäerdegbruet, als beschtent Land dann an Europa d'Inflatioun an de Grëff ze kréien, och an deenen Zäite vun héijer Inflatioun, se awer massiv ofzebremsen an och am europäesche Verglach relativ am Grëff ze halen. Dann hu mer natierlech awer nach niewebäi eis en Job gemat, d'Kollektivverträg ze verhandelen. Dat ass net dat eenzegt, wat mer maachen, mee et ass awer e groussen. Deel vun eisem Job. Mir hunn d'lescht Joer 232, an der leschter Mandatur 232 Kollektivverträg verhandelt. Mir hunn et och fäerdeg bruet, nei Kollektivverträg anzeféieren, wou virdru keng waren. Dat ass dat Schwéierst, muss ee ganz éierlech zouginn. Dofir wëlle mer jo och e bessert Gesetz. Mir sinn an 18 neie Betriber present mat enger Convention collective, wou virdru keng war. Dat heescht, iwwer 1.600 Leit hunn haut En neie Kollektivvertrag, wou se keen hate virdrun, dank eiser Aarbecht. Een natierlech rezent Beispill, wat een op dëser Plaz awer muss erwähnen, wou mer ganz haart hu misste kämpfe fir e Kollektivvertrag ze verteidegen, ganz, ganz haart, bis zum äusserste gewerkschaftleche Mëttel hu misste gräifen an 25 Deeg am Schnéi an Reen an Kéilt an esou stoungen, ass d'Beispill Ampacet. Do gesitt Der, dass den OGBL net labber léisst, wann een em un seng Kollektivverträg wëll Goen. An dat war e Beispill fir d'ganz Ekonomie vu Lëtzebuerg a fir all déi schaffend Leit zu Lëtzebuerg, wou mer weisen, esou geet et net. Dir huelt eis net einfach e Kollektivvertrag ewech, fir deen d'Leit och schonn hu missten kämpfen. Dann hu mer aner Avantagen erreecht. Dir wësst, dass mer ganz laang scho kämpfe fir eng Erhéijung vum Mindestloun. Nach ëmmer, an et ass net fir ze soen, et ass alles gutt, wat geschitt ass, an dat geet duer, mee e Minimum hu mer awer erreecht. Et ass scho laang hier, 2019 gouf de Mindestloun ëm 0,9 Prozent erhéicht, an dat muss een awer soe war op Drock vun der Campagne vum OGBL, a mer net logelooss hunn, a mir bleiwen hannendrun. Och, dass de Mindestloun reegelméisseg un d'Inflatioun, un d'Evolutioun vun de Salairen ajustéiert gëtt, ass eppes, wat een elo mengt, dat ass jo normal, mee dat ass net normal, dat musse mir alle Jahre erëm verteidegen, och vis-à-vis vum Camp patronal. Wat mer och musse verteidegen, dat ass d'Aarbecht. Mir streiden, an dat ass ee vun, den zweete groussen Deel vun eisem Job, quasi dagdeeglech a villen ekonomesche Secteur dofir, d'Leit an der Aarbecht ze halen. Dat heescht, mir hunn Dausende vun Entloossungen verhënnert. Dat kritt Der mat, well mir schreiwen et jo dann och ëmmer. Do war e Plan social probéiert ginn, den OGBL ass agegraff an huet gestridden, fir datt de Maintien dans l'emploi gëllt a fir datt d'Leit net einfach entlooss ginn an op d'Strooss gesat ginn. An ech mengen, dat ass och an dësen Zäiten e wichtigen Deel vum Job. Mir hunn déi Accorde fonnt zum Télétravail, zum Droit à la déconnexion am Conseil économique et social, wéi Der wësst. Mir hunn, mir waren ëmmer fir eng Aarbechtszäitverkierzung a wäerten et ëmmer sinn. Et ass och do net vill geschitt, mee e bëssen eppes ass geschitt. 2019 och hu mer en zousätzlechen Urlaubstag an en zousätzlechen Dag Congé dobäi kritt. D'Kannergeld ass reindexéiert ginn, net ze vergiessen 2021, an dat ass. Déi vun iech Journalisten, déi scho méi laang dobäi sinn, der wësst der, dass dat wierklech vum OGBL en Dada war an dass mer gefillt déi lescht, zënter der Desindexéierung, all Pressekonferenz gesot hunn, d'Kannergeld muss reindexéiert ginn. Dat ass awer passéiert am Oktober 2021. Et sinn nach ëmmer méi Verloschter gemeet wéi do erëm erakomm ass, mee et ass awer elo schonn e wichtegen Akt do geschitt. Dann hu mer den Tiers payant opgezielt, well och dat ass eppes, bon, de Carlos kann do méi driwwer berichten, wann Der Froen nach hutt, mee do hu mer jo wierklech säit Joren a Joren a Jore streide mer, fir datt déi Ongerechtegkeet aus der Welt geschaaft gëtt an datt en Tiers payant agefouert gëtt, e generaliséierten. A lo si mer um gudde Wee, lasse mer emol esou soen, datt mer dee Paiement immédiat, fir déi Käschte vun de Leit op d'mannst mol ofzebremsen. An eng ganz Rei aner Saachen, déi mer gemat hunn. Mir maache jo all Dag e groussen Job a vill Aarbecht an ënner anerem, a leider ass et och nach heiansdo esou, dass mer musse mat enger, mat engem Dossier op d'Geriicht goen an duerfir hu mer och an där Period vun deene leschte fënnef Joer 1.229 Affaires juridiques verteidegt, wou mer Membere begleet hunn an hinnen eng Assistance juridique ginn hunn, fir viru Geriicht hir Rechter ze erkämpfen. An den Taux de succès ass bei 90 Prozent. Dat ass och schonn enorm. Voilà e bëssen zum Bilan vum OGBL iwwert déi lescht fënnef Joer. An d'Aarbecht geet eis net aus, wéi mer alleguerte wëssen. An duerfir hu mer och eisen Programm hei, eis Programmatik drageschriwwen, firwat steet den OGBL dann. An ech gi elo séier driwwer, well soss gëtt et ze laang. Mee mir hunn eis hei scho misste reduzéieren. Dir wësst, wann der d'Kongressprogrammer vum OGBL liest, sinn dat e puer honnert Säiten. Wann der eis Pressekonferenze soss verfollegt, dauert et Stonnen. Mir hunn zu allem eppes ze soen, wat d'Leit betrëfft. Mir hu ganz vill Sujete wou mer Fuerderungen hunn a mir hunn eis hei iergendswou mussen op déi déi wesentlechst, wann een da elo esou wëll soen, resuméieren. Ech fänken u mat de Pensiounen, well dat eeben Malgré nous en Top Thema gëtt a ginn ass. Mir hunn virun virun de Wahlen gewarnt virdrun, dass et mam OGBL keng Verschlechterung vun de Leeschtungen, keng Leeschtungsverschlechterung op de Pensiounen dierf ginn. Mir waren dunn e bësse frou, dass an de Wahlprogrammer vun den eenzele Parteie relativ wéineg iwwer de Pensiounssystem vu Lëtzebuerg geschwat ginn ass. An duerno ass et dann awer knëppeldéck komm, dass mer relativ séier iwwerrascht gi sinn, mat politeschen Annoncen, déi mer och just iwwer d'Press elo kennen, von wegen et muss een handelen a mir musse kucken un eng Diskussioun ze féieren iwwert wou gi mer hin mat eisem Pensiounssystem. Ech, mir, haut schwätze mir net do driwwer, well mir wäerten nach ganz vill Geleeënheete kréien. Ënner anerem en Donneschden ass eng grouss Konferenz zu deem Thema, den 18, wou Der och invitéiert sidd an do gëtt den Detail, diskutéiert, mee wat ganz wichteg ass einfach fir eis ze soen, an dat ass elo scho e puermol gesot ginn, D'Pensiounen, dat ass, dat ass net eng sozial Hëllef, dat ass dat, wat d'Leit sech iwwer e Liewen erschafft hunn, wou se sollen dezent kënnen liewen an hirer Rent. An et ass net ubruecht elo hinzegoen an ze soen, mir mussen mat enger Reserv vu 24 Milliarden onsozial Mesuren ergräifen, wou zu Laaschte vun de Rentner, Kënnt vun den heutege Rentner an och net vun den zukünftege Rentner. An duerfir musse mer zesummen eis un en Dësch sëtzen, am Sozialdialog driwwer diskutéieren, wéi mer de System pérenniséieren. An dat si mir bereet ze maachen. Mir sinn oppe fir den Dialog. Mir hunn och Entrevuen ugefrot bei der Madame Minister a mir wäerten och mat hir, dodriwwer diskutéieren. Ech mengen, dat ass fir de Moment dat Wichtegst, wat ze soen ass. Dir wësst awer, dass den OGBL sech vehement géint eng Leeschtungsverschlechterung vun eisem Pensiounssystem wiert an dass e sech och dogéint wiert, dass mer herno en Zwou-Klassen-Rentesystem hunn, dass eise staarken, öffentlechen, solidaresch finanzéierte System, deen ee vun de beschten op der Welt ass, ugegraff gëtt a liberaliséiert gëtt an duerch Privat Zousazversécherunge verwässert an ugegraff soll ginn. Dat wäert esou sécherlech fir eis net d'Léisung sinn an dofir wäerte mer do och nach vill drop ze schraffe kréien. All déi aner Punkte si keng grouss Iwwerraschung, bessert Aarbechtsrecht, un endlech en neit Kollektivvertragsrecht. Eng géint all Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten an ech streide fir eng gutt Work-Life Balance, ma dat ass elo e klassescht Schlagwuert, mee Dir wësst, wat hannendru stécht, dat ass eng batter Wourecht vun de schaffende Leit. Mir verbréngen alleguerte scho vill Zäit op eiser Aarbecht a mir wëllen, dass déi Zäit, ordntlech gestallt gëtt an dass se och e minimum prévisibel ass an dass mer net eng Flexibilité à gogo hu vum Patron, wou dee seet, ech rufe beliebeg d'Leit zrëck a schécke se erëm heem. Mir wëlle besser Aarbechtsbedingungen am Allgemengen. Dat geet iwwert d'neit Aarbechtsrecht. Mir sinn. Weiderhin, an dat ass just ee Saz, wou mer dozou wäerte verléieren, géint all Manipulatioun vum Indexsystem. Mir stinn zu eisem Indexmechanismus, wat e wichtegen Mechanismus ass, fir d'Kafkraaftverloschter vun de Leit ze kompenséieren. Net manipuléiert, net gedeckelt, net verréckelt, de Wuerekuerf net ugepak. Näischt dovunner soll e ginn. Den Index soll bleiwen, wat en ass. An duerfir wäerte mir eis och weider asetzen. Mir wäerten eis och asetze fir méi Steiergerechtegkeet, well, bon, Dir hutt elo matkritt, déi lescht Deeg ass erëm den Oxfam-Bericht erauskomm iwwert déi gravéierend an ëmmer méi grouss ongerecht, Verdeelung an der Welt an dat Klamme vun den Ongerechtegkeeten iwwerall. Och zu Lëtzebuerg hu mer ganz vill Ongerechtegkeeten. Mir hunn nach ëmmer en Aarmut, en héijen Aarmutsrisiko. Mir hunn nach ëmmer den héchsten Taux u Working Poor hei zu Lëtzebuerg. Mee wa mer wëlle méi Gerechtegkeet aféieren, wa mer wëllen eng aner Ëmverdeelung, dann ass et och iwwert de Wee vun de Steieren. Dat ass, dat kann ee mat enger, mat enger Justice fiscale maachen. Duerfir brauche mer eng Steierreform, fir eng, eng aner Ëmverdeelung an awer och fir e staarke Stat ze finanzéieren, wat mer och brauchen. An duerfir wäerte mir do dobäi si bei den Diskussiounen ronderëm d'Steierreform. Dir kennt do eis grouss Linnen, kuerz gesot, déi kleng a mëttel Revenuë steierlech entlaaschten a méi Recettë generéiere bei de ganz, ganz héije Gehälter, awer och op de Kapitalerträg an awer och géint all Senkung vun der Betribsbesteierung si mer. An natierlech musse mer och weider kämpfe fir d'Upassung vum Barème un d'Inflatioun a fir deen Automatismus géint Kal Progressioun, de Logement, d'Ekologie, d'Chancëgläichheet an esou weider sinn och nach alles Sujeten, mee do erspueren ech iech awer elo d'Detailer, soss gëtt et definitiv ze laang. Voilà, dat ass et zu de groussen Inhalter, déi mer vertrieden, déi mer erkämpfen, och wann et noutwendeg ass, déi mer iwwerall véhiculéieren, déi mer och wou mer och mobiliséieren dofir, wou mer sensibiliséieren. Ech denken, mir wëssen alleguer, dass mer schwierig Zäiten duerchliewen. Mir kommen och aus schwierigen Zäiten, mir hunn e puer Krise schonn hannert eis. Oft sinn et a Krisen déi schaffend Leit an hir Familljen, déi leidtragend sinn. Si brauche staark Gewerkschaften an deenen doten Zäiten. Zu deene Krisenzäite kommen och elo nach déi ekonomesch schwierig Zäiten a verschiddene Secteuren dozou. Mir hunn déi droend Rezessioun, déi ëmmer nach iergendswéi op eis laascht. Mir hunn eng nei Regierung, eng konservativ-liberal Regierung mat engem konservativ-liberale Regierungsprogramm, deen op ville Punkten awer net sech iwwerschneit mat eiser Programmatik. An duerfir gëtt et an dësen Zäiten, wéi ëmmer a méi wéi jee, Fir eis kee Wee laanscht den OGBL, mir sinn déi eenzeg Kraaft, déi de Courage huet an och déi Stäerkt huet, fir sech ze opposéiere géint politesch Kräften a Patronatskreesser, déi eis do un déi Interesse wëlle goen. An dofir gëtt et fir eis kee Wee laanscht den OGBL an d'Lëscht zwee, wéi Der wësst, bei dëse Sozialwalen. An dat maache mer. mat eise formidabele Kandidatinnen a Kandidaten an der Chambre des Salariés, déi kënnt Der ablécken op Ärem USB-Stick, bon, dee sidd se jo och hei am Sall, mee Dir hutt awer do och d'Fotoen an d'Nimm an esou weider um Stick an Dir hutt se och op eiser fusch neier Internetsäit. An och wann dat fir Iech vläit kee sou Scoop ass, fir eis ass et een. Mir sinn, mir hu laang dru gebastelt a mir si frou, dass mer eng, eng Internetsäit elo hunn, déi à jour ass an déi ass mega flott an ergonomesch a user-friendly an esou wéi ee seet. An et ass alles drop, wat sech gehéiert. An do ass op där Internetsäit, fannt Der och nach eng Kéier d'Kandidatinnen an d'Kandidate pro Grupp. Just nach ganz kuerz, well ech d'Gefill, dass ech hei scho massiv iwwerzéien. Mengen ech och. Den et gëtt an a sozioprofessionelle Gruppe gewielt an der Chambre des Salariés. Dat heescht, Dir hutt Kandidat pro, Kandidate pro, pro Grupp, pro ekonomesche Secteur. An do hutt Der och déi Leit, déi an deem Secteur schaffen, déi de Walziedel kréien. De Grupp I, dat ass dee vun der Stolindustrie. Do gesitt Der, dass mer Männer a Fraen hunn, déi aus alle Beräicher kommen, déi, déi. D'Populatioun vun Arcelor-Mittal representativ duerstellen a widderspigelen. Mir sinn immens frou, dass Dir dobäi sidd. Dir sidd top, Dir sidd déi beschte Kandidaten, déi ee sech ka wënschen do. An Dir wësst, dass dat do e wichtege Grupp ass, esou brauch ech Iech och net ze erklären. Dat ass natierlech fir eis als OGBL och, Historesch e ganz, ganz wichtege Secteur, deen och zum Räichtum vun eisem Land haut bäigedroen huet an erschaaft huet. An duerfir si mer frou, dass mer och do nach en eegene Grupp hunn, wou Leit dann den OGBL kënne vertrieden. Arcelor-Mittal huet, vill Challengë virun sech an ech mengen, do bleift et net aus, dass mer staark Gewerkschaftler hunn fir déi nächst Joren och. Do ass jo ganz vill passéiert an de leschte Joren an a riskéiert nach vill ze passéieren an dofir brauche mer do e staarken OGBL. Deen zweete Grupp, deen nennt sech dann Autres industries. Dat ass dann eben. All déi aner Industrien. D'Kolleeginnen a Kolleege vun der Industrie sinn och hei fir weider Froen zu deem dote Secteur. Mee do gesitt Der och staark Fraen a Männer op de Biller. An Dir gesitt dann och, dass mer wierklech grouss Entreprisen hei vertrueden hunn, déi d'Lëtzebuerger Industrie, den Tissu industriel vu Lëtzebuerg representéieren. Do hutt Der se. déi grouss Playeren an der Industrie, an den Industriesecteur ass och e Secteur, dee vill gelidden huet duerch d'Tertiarisatioun vun der Economie an och duerch déi neitste Revolutioun vun der Aarbecht ass d'Industrie déi, déi direkt getraff ass, d'Aarbechtsplazen. Dat heescht, et sinn ëmmer manner Aarbechtsplazen an der Industrie. De Standuert vun der Lëtzebuerger Industrie ass ëmmer méi ugegraf. Mir hu grouss multinational Konzerner. Mat Methoden, déi net eis sinn, wéi mer an deene leschte Jore gesinn hunn, a mir hunn e staarken OGBL, deen heavy geschafft huet a vill erreecht huet an deene fënnef Joer, vill Aarbechtsplaze gerett huet. An dat geet och nëmmen duerch déi dote Leit an duerch hir Kolleeginnen a Kolleegen um Terrain. Do hu mir. obwuel ëmmer manner Emploi am Secteur ass, ëmmer nach eng wuessend Memberschaft, an dat sinn och Gewerkschaftler duerch an duerch. Dat selwecht gëllt och fir de Bau, do brauch ech Iech kee Bild ze molen, de Jean-Luc ass hei wann Der Froen hutt, mee et ass haart. Dat do ass natierlech dee Secteur, deen am haartsten getraff ass an wou et elo drëms gëllt, den Emploi ze verteidegen. An do brauche mer e staarken OGBL. Dat, dat kënne mir an dat maache mir. A mir setzen eis dofir an, dass alleguerten déi Leit hir Aarbechtsplaz behalen, hir am, am, am, um Aarbechtsmaart bleiwen. An do hutt Der och déi grouss Entreprisë vertrueden. Do sinn d'Kollegen och heibannen a kënnen Iech gären nach Ried an Äntwert stoen. De 4 ass och e grousse Grupp, wéi Der gesitt. Dat sinn d'Banken. Elo kuerz ausgedréckt, do hutt Der och déi grouss Banken alleguerten vertrueden. An dat ass sécherlech och e Secteur, wou et spannend ass a spannend bleift a wou et ganz wichteg ass, dass mer, dass mer staark présent sinn. Si sinn hei och a mir si. der Meenung, dass den OGBL do e ganz, ganz gudden Job gemeet huet an deene leschte fënnf Joer an dass och deem wäert Rechnung gedroe ginn bei deene Wahlen. Dat ass natierlech e Secteur, Dir kennt all Schwierigkeeten och vun deem Secteur, och do, wou mer ganz vill leider mat Sozialpläng konfrontéiert waren. Do sinn hefteg Beispiller, déi mer och erlieft hunn. Och do ass d'Prioritéit, d'Aarbechtsplazen ze erhalen an awer natierlech och d'Lounbedingungen an d'Aarbechtsbedingungen vun de Leit ze verbessern. Sou, an da kënnt den, de Grupp 5, deen ee guer net ka beschreiwen, well deen heescht Secteur des services et des autres branches. Dat ass et dann och plus ou moins alles anescht. Do dranner si ganz vill Secteuren. Mir hunn eis elo versicht, déi opzeschreiwen, déi eis elo esou déi naheliichten als déi gréisst oder déi wichtegst. Do ass dran d'Kolleginnen an dësem Fall hei am. Wirtschaftlech staarke Secteur, well do hu mer Fraen, déi de Courage hunn opzestoen a sech anzesetzen fir hire Secteur. An dat ass e Secteur, deen ëmmer, ëmmer, ëmmer gelidden huet. a wou Patronatssäit hefteg och Attacke reit, an do brauche mer eben och staark Leit. Dann hu mer de ganzen Transport am 5, mir hunn de Commerce am 5, déi sinn och all hei, de Secteur vun de Medien am 5, Äres, Där sidd am 5, de Secteur vun der Kultur ass am 5, de Secteur vun der Aviatioun ass am 5, och hei am Haus, am Sall. De Secteur vun der Horeca ass am 5, d'Privatschoule sinn am 5, déi sinn och hei, d'Recherche an d'Uni ass am 5. Alles, wat Service privé ass, all Déngschtleeschtungsbetrib ass am 5. Also géif ech soen, elo dat ass plus ou moins ëmschriwwen, wat do déi grouss Secteure sinn. Voilà, do gesitt Der och d'Kandidatinnen a Kandidaten. Do kennt Der der puer. An da gi mer weider bei de 6. Dat ass dee vun den öffentliche Ver. Dorënner fält och de Secteur vun der Energie. Jo, do ass an dësem Fall och kee Choix, wéi den OGBL, well. Mir awer an der Wahl hei vun der Chambre des Salariés an net der Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, an der Wahl vun der Chambre des Salariés, déi sinn, déi sech am meeschten asetzen och fir d'öffentlech Dingschter an d'Wichtigkeet fir eng Gesellschaft vun der Stärkung vun den öffentlechen Dingschter an dass mer do gutt a qualitativ a gutt a gutt bezuelten Aarbechtsplazen hunn. An do sinn eis Kandidaten. Da kënnt d'Sandra Peck, dat ass d'Managerin vun Sandra Peck, déi eng mega gutt Leit drop, Männer a Frae, wéi der hei gesitt, aus deene grousse Betriber, déi de Secteur ausmachen. Natierlech géif een der do och vill gären nach mathuelen, mee dat geet jo net, mir hu begrenzte Plazen an d'Santé huet jo eng gewerkschaftlech staark Verankerung an Geschicht an staark Leit. An do ass, mengen ech, also do brauch een elo awer och net driwwer ze schwätzen, dass et just den OGBL gëtt als Choix. Dann komme mer zum 8. Jo, dat ass jo dann déi éischte Kéier, dass den OGBL mat 120 Kandidaten an d'Renne geet, well dës Kéier ass och d'Kandidatinnen an d'Kandidaten am Grupp 8 OGBL-Kandidaten, well Der wësst, dass d'Fusioun endlech offiziell. geschwat ass vum Landesverband mat dem mat dem OGBL a mir si ganz frou och do wäerte mer neis elo haut net drop anzegoen, mee mir sinn awer wierklech wierklech frou, datt mer déi dote Wale kënne vereent eragoen an vereent eis Stäerkten zesummen dinn an esou datt mer do all zesummen stinn. Bei deem Grupp ass vläicht speziell ze soen, dass och do d'Retraitéierter vun der CFL mat Kandidat sinn am Grupp 8 selwer. All déi aner Gruppen, do sinn d'Retraitéierten an engem eegene Grupp, an dat ass den 9. Do sinn och Kolleegen hei. Den 9 ass deen, wéi mir da soen, de Grupp vun de Rentner, wou. Mä natierlech ganz, ganz staark Leit hu, well dat sinn der, déi scho laang dobäi sinn, déi wëssen och, wéi den Hues leeft an déi kënnen sech asetzen, hu scho vill bewisen an esou waren. Zum Deel sinn der och, déi scho ganz laang dobäi sinn, mee och do hu mer der dobäi, déi nei dobäi sinn, also an der Chambre des Salariés nei op der Lëscht, an esou dass mer och hei ganz zouversichtlech sinn. Esou, mir si wierklech do. Gudder Ding a gutt ënnerwee mat deene Kandidatinnen a Kandidaten an d'Rennen ze goen. Mir hunn eng gutt Campagne, déi Der hei am Sall elo gesitt, um Stick gesitt. Déi Campagne ass natierlech evolutiv. Mir maachen do elo dat, wat mer, wat sech gehéiert, fir ze soen, Hallo, et si Sozialwahlen, wielt alleguerte mat! Ech mengen, dat ass jo de gréissten Challenge, Dir wësst dat, d'Wahlbedeelegung bei der CSL ass relativ déif, dass jiddereen muss déi Enveloppe do ausfëllen an erëm aschécken a matwielen. An dat maache mer mat allem wat geet, Broschüren, Gadgeten, mir wäerte Visuellen hunn, Affichen déi do schonn hänken, mir wäerte se awer och iwwerall erëm hunn, an de Busarrêten, op de Stroossen, op de Luutepottoen. An de Parkhaiser a wou och ëmmer. Mir wäerte Radiospotten hunn, Tëleespotten hunn. Mir maachen och erëm Videoen, wéi ee soll wielen, also de Comment voter, fir dat ze erklären. Well och dat ass heiansdo de Problem, dass an al, an et gëtt an alle Länner jo anescht gewielt, an duerfir muss een dann hei genau erklären, wéi de Walsystem zu Lëtzebuerg leeft, fir dann op d'mannst do keng Verloschter ze hunn. Mir wäerten och nach extra Broschüren hunn zum Comment voter. Mir wäerten och nach méi e klenge Flyer hunn. Déi hei Broschür gëtt en toute boîte an d'Menagen zu Lëtzebuerg. Da verdeele mer an de Betriber, bon, deen übleche Panoplie un Aktiounen, déi mer do eebe kënne maachen, wäerte mer maachen. An bis zum 12 Mäerz wäert een eis och nach gesinn, well mir hunn Tonnen Eventer, déi mat de Walen ze dinn hunn oder och net, mee déi awer elo stattfannen. Mir hunn einfach immens vill elo, wou lass ass. Mir hunn zum Beispill, huet all Secteur hei säin eegene Kandidatentreff. nach bis dohinner. Mee dat do, also mir wäerten Iech net alleguerten déi Invitatioune verschécken, well soss geet dat geet jo net méi op. Mee mir hunn all Owend quasi ee Kandidatentreff vun engem vun engem Syndikat oder vun engem Secteur. Mir hunn awer, an dat ass awer sécher eng Plaz, wou mir Iech invitéieren a wou mer frou wäert, wann Der kommt, och nach ee groussen nationale Kandidatentreff. An do ginn alleguerten d'OGBL-Kandidaten agelueden, also och déi vun de Betriber, dat sinn der jo dach vill. An dat ass de sechste Februar an der Luxexpo owes. Dat maache mer och alle fënnef Joer, natierlech virun de Walen. Dat ass awer eng ganz flott Geleeënheet, wou d'Leit sech och kënne kenneléieren an austauschen, den nationale Kandidatentreff. Dann hu mer nach e Bon, kann ech jo och e bësse Reklamm dofir maachen, obwuel dat elo Chambre des Salariés ass, eng, en Evenement fir 100 Joer Chambre des Salariés, do hutt Der, dat hutt Der scho kritt, de 25 Januar. An de 25 Januar selwer huet den OGBL och nach en Evenement, zwar mëttes, esou datt dat opgeet, datt mer iwwerall kënne sinn, an dat ass, mir hunn en, als OGBL, en Accord de collaboration mat der CGT. An dee gëtt erneiert. An do gëtt eng, dee gëtt erneiert an ënnerschriwwen zesumme mat der CGT de 25 Januar mëttes. A mir hunn déi grouss Éier a Freed, d'Sophie Binet, d'Generalsekretärin vun der CGT nationale hei zu Lëtzebuerg ze hu bei eis am Casino syndical, wat och eng Ried do wäert halen a mat deem mer dann eisen Accord de collaboration ënnerschreiwen. An dann hu mer nach Tonnen an Tonnen an Tonnen, an Dir kritt alles matgedeelt, Esoubal et d'Datumer stinn, mee dat do sinn elo mol déi wichtegst, loosse mer soe fir déi Virwahlzäit hei, wou an där mer eis befannen. Okay, ech soen elo e grouse Merci. Et war erëm vill a vill ze laang an ech entschëllege mech dofir. Merci fir Är Gedold. Mir sinn natierlech och, also jiddereen ass do fir Froen zu de Secteuren oder aner Froen zu der Campagne, An dono wier mer awer frou, wann Der nach mat eis bleift fir e klenge Patt a fir mat de Kandidaten e bëssen ze schnëssen. Voilà. Huff. Merci.